Gepleşigimiziň bu sanynda Türkmen raýat jemgyýetiniň ýitip giden aktiwistleri baradaky gürrüňimizi dowam etdirýäris. Dört jemgyýet aktiwistiniň dürli wagtlarda Olary diri görkeziň kampaniýasynyň sanawyna girdi. Olaryň hekaýalary, söz azatlygynyň ulanylmagy ýa-da has gönüden-göni raýatlyk hereketleri bolsun oppozisiýa işjeňligi diýip hasaplaýan zatlaryny dymdyrmak üçin aşa çäre görjek türkmen häkimiýetleriniň paranoýa derejesini görkezýär. Häzirki wagtda olaryň diňe biriniň ykbaly belli däl, talyp Ömruzak Umarkulyýew Türkiýäniň Osmaniýe şährindäki Gorkut Ata uniwersitetiniň Inženerçilik fakultetiniň ikinji ýyl talyby, Türkiýedäki Türkmen talyplar jemgyýetiniň guramyçysy. Iki müň on sekizinji ýylyň ýigrimi birinji ýanwarynda Azatlyk bilen geçirilen söhbetdeşlikde Türkmenistanyň ilçihanasynyň, döreden guramasyna gyzyklanma we goldaw bildirýändigini aýtdy. On dördünji fewralda Türkmenistanyň Ankaradaky konsullygynyň başlygy Myrat Akmämmedowyň haýyşy we Türkmenistanyň Merkez saýlaw komissiýasynyň çakylygy boýunça ýigrimi bäşinji martda parlament saýlawy bilen baglanyşykly çäreleriň birine gatnaşmak üçin Türkmenistana getirildi. Ýigrimi ikinji fewralda Stambula uçjak bolanda, düşündiriş bermezden ýurtdan çykmagy gadagan edendigi sebäpli, oňa uçuşa rugsat berilmedi. Gitmegine rugsat bermek haýyşy bilen Daşary işler ministrligine, Içeri işler ministrligine, Baş prokuratura ýüz tutmalar jogapsyz galdy. Iki müň on sekizinji ýylyň dokuzynjy martynda Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugyna beren Interwýusynda habar berilişi ýaly, Stambula ýene-de uçuş gadagan edildi. Şondan soň aktiwist bilen baglanyşyk kesildi. Ondan öň daşary ýurt sahypalarynda bolup geçýän wakalar barada maglumatlar peýda bolansoň, Milli howpsuzlyk ministrligi oňa haýbat atýardy. Tassyklanmadyk habarlara görä, iki müň on sekizinji ýylyň ýazynda tussag edildi. Ýapyk gazet tarapyndan Iki müň on sekizinji ýylyň maý aýynyň birinji ýarymynda iş kesildi. Ýigrimi ýyl azatlykdan mahrum edildi, şol sanda bäş ýyl türmede. Kazyýetden soň onuň ykbaly barada gapma-garşy maglumatlar bar. Iki müň on sekizinji ýylyň iýun aýynda Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugy Omar Kulyýewiň Owadandepe türmesinde saklanýandygy barada maglumat aldy. Iki müň ýigrimi birinji ýylyň başynda Omar Kulyýewiň Marydaky türme keselhanasynda bolandygy barada myş-myşlar ýaýrady. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň hökümeti iki müň on dokuzynjy ýylyň başynda Amerika Birleşen Ştatlarynyň ilçihanasyna, Umar Kulyýewiň harby gulluk edýändigi habar berdi. Iki müň ýigrimi birinji ýylyň on bäşinji oktýabrynda Warşawadaky OBS konferesiýasynda Türkmenistanyň wekili Umar Kulyýewiň ýakynda harby gullugy üstünlikli tamamlanandygyny we henizem jenaýat işiniň ýokdugyny, häzirki wagtda maşgalasy bilen ýaşaýandygyny aýtdy. Indiki raýat aktiwisti Norwegiýada bosgun statusyna eýe bolan bir müň dokuz ýüz altmyşynjy ýylda doglan Gulgeldi Annanyýazow bir müň dokuz ýüz dogsan bäşinji ýylyň on ikinji iýulynda Aşgabatda hökümete garşy demonstrasiýany gurnaýjy hökmünde tanalýan aktiwist. Türkmenistanyň hökümetiniň iki müň on bäşinji ýylyň noýabr aýynda Birleşmiş Milletler Guramasynyň mejbury ýa-da meýletin ýitirim bolmagy baradaky iş toparyna we Iki müň on altynjy ýylyň oktýabr aýynda Birleşmiş Milletler Guramasynyň Adam hukuklary komitetine beren maglumatlaryna görä, Annanyýaz iki müň sekizinji ýylyň ýedinji oktýabrynda Türkmenistanyň Ýokary kazeti tarapyndan iki ýüz on dördünji ma dalaýykda iş kesildi, ikinji bölüm Bikanun serhet geçelgesi we iki ýüz on ýedinji bölüm Resminamalaryň ogurlanmagy on bir ýyl azatlyk azatlyklykdan mahrum edildi. Iki müň on dokuzynjy ýylda häkimiýetler bu hökümiň bäş ýyl sürgün edilendigi hem habar berdiler. Türme möhletini tamamlandan soň, iki müň on dokuzynjy ýylyň mart aýynda Aşgabatdan alty ýüz kilometr uzakda ýerleşýän bir obada bäş ýyl sürgüne iberildi we bu ýerde amatsyz şertlerde we zerur lukmançylyk kömegi bolmazdan ýaşamalydy. Häkimiýetler raýat we syýasy hukuklar baradaky bileleşiginiň, On bäşinji maddasynyň birinji bölüminde göz öňünde tutulan borçnamalara ters gelýän kanunçylyga laýykda ony boşatmakdan ýüz öwürýärler. Iki müň on dokuzynjy ýylyň mart aýynda Annanyýazowyň garyndaşlary Garabogazda, ýagny Balkan welaýatynda sürgün edilendigini we onuň ýanyna baryp bilendiklerini habar berdiler. Iki müň on dokuzynjy ýylyň iýul aýynda Birleşmiş Milletler Guramasynyň mejbury ýa-da meýletin bitirim bolmak boýunça iş topary hökümetden maglumat aldy. Maglumata görä, Annanyýazowyň türme möhleti iki müň on dokuzynjy ýylyň on ikinji martynda gutarýar we Garabogazda bäş ýyl sürgüne iberilýär. Ýitirim bolanlaryň hemmesiniň taryhynda umumy bir zat bar. Bu adamlar barada aýdylanda, höküm çykarylandan soň olaryň nirededigi we ýagdaýy barada käbir ýagdaýlarda hatda tussag edilen pursatyndanam ygtybarly maglumat ýokdy. Olaryň hiç biri-de maşgalasy bilen aragatnaşyk saklamady we maşgalalary nirededigi we saglygy baradaky resmi maglumat almadylar. Bu adamlaryň hiç biri-de iş kesilenden soň aklawçylara, garaşsyz lukmançylyk hünärmenlerine we Halkara Gyzyl Haç ýaly halkara synçylara ýüzlenmäge hakyny ulanyp bilmediler.